Dida onyame yɛ wɔ hene montojuma de. Ghanafoɔ mekyeakyɛ obi biara baabi biara obi biara wɔ no mekyea no. Mepae sɛ Nyankopɔn ntena anim kyerɛ wo ɛwɔ ade papa bi a woyɛ no na ɛnsi wo yie. Na kae hu sɛ ade biara a wobɛyɛ biara no, wubenya nkurɔfo a wɔbebu abam. Nanso ma abamubuo no yɛ wo nkuranhyɛ, na kɔ so ara yɛ ade papa no a woyɛ no, na ɛbɛwie nkonim ama wo. Yoo, Ghanafoɔ, mebɛkasa afa deɛ nti a ama obi biara ho yɛ ne dɛ no, a yɛredi ɛho saa no, adwaman no adɔɔso no. Ɛnyɛ sɛ adwaman mpo, edie no adɔɔso no. Ɛhɛɛ. Deɛ nti a ama edie no adɔɔso no sɛ ɛfiri aduane no a yɛdie no nti na ama obiara ho yɛ no dɛ. Me, me ho yɛ me dɛ. Cindy Cash ho yɛ no dɛ. Ofalumba ho yɛ no dɛ. Mmɔfra, nkwadaa, ahemfo nyinaa, asɔfoɔ nyinaa, MP foɔ nyinaa, obiara ho yɛ no dɛ. Ɛdɛ deɛ wɔ hɔ nanso ɛdɛ no adɔɔso ɛfiri aduane no a yɛdie no nti a. Gye nkyerɛmu. First no, sɛ wodua aduaba a, ɛkyɛ ansa na aduaba no ayɛ dɛ, afifi, na akyɛ ansa na aso, na akyɛ ansa na abere, ansa na wakɔ akɔte de aba fie aba abɛdi. Nti sɛ wodi a, ɛyɛ adwuma wɔ ɔhonam ni kakra nkakra nkakra nkakra nkakra nkakra. Mm-hmm. Na sesei nnuaba no aba no, Yɛde nhyɛ anaasɛ pɔs na ɛma no nyini. Pɔs ne yɛma no bere na yɛate adi. Kookoo aba no, seesei a wodua yɛn nkyɛn aba ne yɛabɔ no spray. Spray no ɛyɛ pɔs, spray no a wo spray no, kae ho sɛ ɛyɛ tumi, ɛyɛ pɔs a ɛrehyɛ aduaba no ma ɛnyini. Ɛyɛ force, tumi bi a ɛhyɛ aduaba no ma ayɛ dɛn, anyini. Mmerɛ ko a ɛnso mmerɛ a ɛsɛ sɛ nka nature no ɛsɔ no. Nti ɛyɛ tumi a ɛ force no ma anyini. Mhmm. Bankye no nso so saa ara. Ntoosi no nso so saa ara. Mhmm. First wodua ntoosi a ɛbɛkyɛ ansa na aso. Wodua mako a ɛbɛkyɛ ansa na aso. Bankye, mankani, ɛne aduaba bi a wonim biara no. pɛ, ne deɛ ɛkeka ka ho nyinaa no, ɛbɛkyɛ ansa na ayɛ dɛn? Aso na ato, ne bo asan ayɛ dɛn? Abere, ansa na woakɔ akɔte adi. By sisi adeɛ no deɛ, wɔn se yɛfrɛ biribi agreke. Wɔn de aduro ahyɛ no, aduaba no, aba no, nti wode wodua ɛyi aba no ara no, ɛnkyɛ na aba no ayɛ dɛn? Afifi. Ne wɔsan de spray agu so. Spray no ɛyɛ tumi a ɛhyɛ aduaba no ma afifi asan nyini ntɛm, na asan aso ntɛm, na asan abere ntɛm. Enti ɛdo no a yɛde gu so no a ɛhyɛ aduaba no ma anyini, ama aso ntɛm no, ama abere ntɛm no, saa tumi no, ɛwura aduaba no mu, ɛka aduaba no ho bi. Enti sɛ nka kooko no ɛbɛdi seven years na aso a, seesei two and half years, three years na kooko no ayɛ dɛn? Aso. Esiane sɛ spray no ne aduaba no ne nnuro no a yɛde fra, wɔde fra aba no duaeɛ no, saa nnuro no yɛ tumi a ɛhyɛ aduaba no ma efifi, ma enyin, ma ɛso ntɛm. Good. Bankye nso so saa ara. Ɛne nnuaba bi a wonim bia no mango no nyinaa saa wodua yɛ nkyɛn aba. Ntoos wodua keteketekete bohu sɛ na aso bebree wobɔ no aduro wobɔ no aduro na aso bebree na ɛyɛ ti bi. Wosu aso so na ayɛ dɛ waso die. Nti saa nneɛma wei nyinaa no sɛ wodi kɔgu wo system no a wo body no mu a ɛba nipadua no mu a ɛno so ɛbɛhyɛ nipadua no mu Ne afɔɔ so no ma aso edie mmerɛ ko a ɛnnya nsoeɛ, sɛdeɛ yɛfɔɔ so aduaba no a ɛnnuu sɛ ɛbɛbere no ma ɛbere by force no, saa ara nso na yɛba abɛhyɛ wo afɔɔ so wɔ wo mu ma woaso edie mmerɛ ko a wonso edie. Enti ɔbaa no osuakorɔ a na ne kɔn dɔ kɔteɛ, osuakorɔ a na ne kɔn dɔ retwɛ. Esiane sɛ nnuru no a yɛde hyɛ aduaba no, saa nnuru no aba yɛn mu sɛnea ɛhyɛ aduaba no ma enyiniiɛ ma ɛso ntɛm no, ɛyɛ nketenkete no ara so no, saa ara nso na ɛba abɛyɛ wɔ wo body no mu. Enti wo suakora no aso die. Wo suakora no ayɛ dɛn? Waso die. Ɛfiri nnuane no ntia. Enti wo suakora, wobɛhu sɛ ne ho aso die. Nti wobɛhu akwadaa ketekete bi, ɔbaa ketewa bi, na papa panin bi na ɛyɛ dɛn? Ne mpena no na ɔdi no. Wobɛhu small boy bi, na ne mpena no yɛ aberewa bi. Ɛsiane sɛ aduane papa no a ɛsɛ nka yɛdi na ɛbɔ mmɔden hyehyɛ yɛn no, yɛgyae no agu nkyɛn, ɛna yɛdi chemical chemicals aduane no. Enti saa na ɛyɛ yɛn, ɛma yɛn yareɛ no nso so, na ɛma akono no nso yɛ dɛn? Ɛfɔɔso nipadua no ma ɛnyini, na ɛkɔ awusu anaa ɛnyini wɔ mu ama waso. Sɛ wososo so a ɛyɛ dɛn? Yɛte wo di. Ɛhɛn. Ɛno nti na ama adwamammɔ ayɛ dɛn? Adɔɔso na obi adi ne ho no. Te sɛ obiara ho yɛ ne dɛ. Me me ho yɛ me dɛ, wo so ho yɛ wo dɛ, obiara ho yɛ no dɛ, Kofi Adomah ho yɛ no dɛ, Cindy Crash ho yɛ no dɛ, Ɔfa Lumba, obi biara ho yɛ no dɛ, asɔfoɔ ho yɛ wɔn dɛ, ahemfo, eh-hɛn, politicians obiara ho yɛ no wɔn dɛ, presenters obiara ho yɛ no dɛ. Ahodɛ deɛ ɛwɔ hɔ, nanso so aduane no a wɔabɛkanyan no, Enti sɛ wusua koro a na woaso die. Sɛnea nnuru no yɛɛ dua no, saa ara nso na ɛba abɛyɛ wɔ wo nipadua no mu. Sɛnea ɛyɛɛ dua no, aduro no fɔɔ so mango no ma enyiniiɛ, ɛfɔɔ so no ma ɛsoeɛ, na ɛfɔɔ so no ma ɛbereeɛ no, saa ara nso na ɛba abɛyɛ wo wɔ wo wedeɛ no mu. Ɛbɛfɔɔ so wɔ wo mu ama woaso die. Akɔnnɔ no bɛdɔɔso Wɔ omunoa so die. Wowɔ hɔ a ɔhonam bɛyɛ wo sɛ kodi kodi kodi kodi kodi. Sɛnea ɛhyɛɛ mango no ma ɛsoeɛ no, ɛhyɛɛ pear no, ɛhyɛɛ aburo no, ɛhyɛɛ kookoo no, saa nso na ɛba abɛhyɛ nipadua no mu na ayɛ. Ɛhɛn. Enti mo mmiɛnsa nkɔfa tete nnuaba no na yɛnyɛ dɛ yɛmmra mmɛdua. Na ɛno na wodi a ɛyɛ adwuma nkakra nkakra nkakra nkakra wɔ mu. Enti sɛ first no wodi 18, dunwɔtwe, ɛna Bɛrima ho akɔnnɔ no bɛdɔɔso wo mu a, seesei wodi eleven a na afiri aseɛ wɔ wo mu, na wopɛ kɔteɛ di. Woyɛ bɛrima soso a wofiri sixteen rekɔ no, na wopɛ atwa di. Esiane sɛ ɛyɛ wo- ɛ- ani so no deɛ wo- wosua wo, nanso wo mu no deɛ woanyini. Esiane sɛ aduro no ama ɛ- woanyini wɔ wo mu. Ɛno nti na mperewanyinsɛn dɔɔso sɛsɛɛ mmerɛ yi mu. a sukuufoɔ yi di wɔn ho bebree no, ɛno nso ka ho bi. Ɛno ntia, sɛ sɛ sɛdeɛ nnuro no hyɛ aduaba no, saa nso na ɛba abɛhyɛ wo ama wabere ama wasu die. Nti ɛyɛ saa na ɛteɛ. Nti obi bisa wo sɛ, adɛn nti na sesei ɛma nketewa no nyenyem saa? Na ɔka kyerɛ sɛ aduane no a yɛdie no, Osuo koro a wɔnyin wɔ ne mu. Nnuane no ma no anyin wɔ ne mu. Ɛna sɛ aduaba nso wonyin na wososo na wobere nso ɛsɛ yɛte die. Nti saa na nnuane no a yɛdi no ɛyɛ yɛn wɔ yɛn wedeɛ mu. Ɛhɛɛ. Nti ɛyɛ saa na ɛteɛ. Nti adua nnuane no ɛna ɛsɛ sɛ yɛma yɛdi ɛho bebree saa no. Ɛhɛɛ. Ɛna be di a wodi bebree koraa nso ebi wɔ koraa ahoɔden nhyɛ da ne mu. Nti ansa nnuane no. Sɛnea ɛhyɛɛ mango no ma ɛberee fɔɔse no, ɛhyɛɛ no ma no nyiniiɛ, ɛhyɛɛ no ma ɛsoeɛ, ɛhyɛɛ no ma ɛbereeɛ no, saa ara nso na ɛba bɛhyɛ wo. Nti wobɛhu sɛ mango ketewa bi koraa no ayɛ dɛn? Na aso. Aso die. Ntoosi ketekete koraa na aso die. Hmm. Nti sɛ wodi saa nneɛma no nyinaa kɔgu wo mu a, deɛ na ɛbɛyɛ wɔ bɔde no mu no. Deɛ ɛbɛyɛ ɔbɔdene sɛ ɛno so bɛkanyan wo ama woaso nti wobɛhu akwadaa ketewa bi koraa na waso die. Ɛyɛ wo w'ani sese wo suaso na ne mu no deɛ wanyini sɛne sɛ nnuaba no ne nnuro no ama no anyini wɔ ne mu sɛ sɛ ɔkɔ no kɔpɛ kɔteɛ bi die, waso die, ɔkɔ kɔpɛ ɛtwɛ bi die. Nti nnuane no a yɛdie no ɛna ɛyɛ yɛn saa no. Nti sɛ nka ɛbɛyɛ a yɛnkɔ nkɔfa tete kookoo no yɛmmɛdua, tete aburo, Tete mankani, pear, mango, borɔferɛ ne nyinaa ne yɛmmra bɛdui. Ɛno na ɛbɛma yɛ ahoɔden na san sɛ yɛn yareɛ. Ɛhɛɛ, ɛna no nso so ɛnkɔhyɛ aduaba no ma ɛnyini by force, ɛde nature, natural one, natural way ɛna ɛde bɛnyini. Nti sɛ wodi si so a, ɛyɛ nkakra nkakra na ɛbɛ develop wɔ mu, natural way no. Ɛhɛɛ, nti wobɛnyini ansa na adwaman. Adwaman no, anaasɛ edie ho nhoma no, adɔɔso wɔ mu. A Bɛrima ho akɔnnɔ anaasɛ ɔbaa ho akɔnnɔ no, asɔre wɔ mu. Ɛhɛɛ. Enti sɛ woyɛ papa na sɛ wo babaa anaasɛ wo babarima firi aseɛ di ne ho a, mɛma ɛnyɛ nwonwa o. Ka ɛhunu sɛ aduane no a yɛdi no na ɛyɛ no saa. Esiane sɛ wo papa no, w'agya tete kooko no agu hɔ na wakɔfa abɛɛfo kooko na wudua. Wuduae a, na aso. Aso bebree. Wobɔ no aduro, wobɔ no aduro. Kooko no sua koraa na aso bebree na w'ani agye. Seesei ara no akɔ akɔte na w'ani agye. Sɛnea ɛyɛɛ kooko no, saa nso na wode kooko nso ɛba abɛyɛ wo. Enti papa, maame, wuhu saa mɛma ɛnyɛ nwonwa. Adɛn nti na wososo no, wokɔ na woakɔtɔ tetedeɛ no bi a ɛbɛkyɛ ansa na anyini? Aburo no adɛn na woankɔtɔ saa? Bɔɔhwɛ no adɛn na woankɔ ankɔtɔ saa? Ɛne deɛ ɛkeka ka ho nyinaa no, mako no adɛn na woankɔtɔ adesideɛ no bi? Wokɔtɔ abɛɛfo sɛ wodua a ɛmfifiri ntɛm, ɛnso ntɛm, bebree. Enti mako no so akora a, wobɛhu sɛ na aso bebree, na wɔaso sɛ yɛ atidie. Saa ara nso na wodi saa nneɛma kɔgu wo wedeɛ no mu a, ɛba abɛyɛ wo. Enti woso akora a, na wayɛ dɛn? Wo so woaso edie. Wahu, wɔso die. Mm-hmm. Saa nhwehwɛmu wei, ɛyɛ me ankasa na mayɛ me nhwehwɛmu. Obiara nyɛ saa nhwehwɛmu wei. Ɛyɛ me ankasa, nti wopɛ ho asɛm bi a, san frɛ me na busa me. Ɛyɛ me ankasa na mayɛ me nhwehwɛmu na mede abɛto dwa. Sɛ wongyidi o, wonyi ni o, so fa wo deɛ bra. Ɛhɛɛ. Enti wei deɛ mɛn kakra bi nti bɛsi ase pae mɛsan aba biem. Nyankopɔn nte n'ani nkyɛ obi biara. Nti sɛ wose wonya a na ɔbɔ mmɔden awɔsɔ ma wo nua. Ɛhɛɛ. Ne yɛ duan ano yɛ hwɛ nie na san kɔfa kyekyere yɛ na ba abɛdua. Ɛhɛɛ. Ciao.